Мөселманнар турында сүз алып барганда, без ислам динен мөселманнарны бербөтен, бүленмәгән, бер фикердә яшәүче дин һәм халыклар дип күз алдына китерәсе килә. Ягъни, татар белән гарәпнең, төрек белән фарсының арасында динендә бернинди аерма юк диясе килә. Ләкин шулай да соңгы вакытларда, менә телевизордан сөйләгәндә, йә булмаса гарәп илләре турында сөйләгәндә, Менә сөнниләр, шигаләр дигән сүзләрне ишетәбез. Һәм безнең татар халкы да шундый урынлы сорау белән бирелде, Ә без кемнәр соң? Без сөнниләрме соң, шигаләрме соң? Һәм, гомумән, кемнәр соң алар? Икесе дә мөселман булса, алар нишләп сугышалар соң? Мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да ислам динендә бүленүләр бар. Әмма ислам динендә генә түгел, һәрбер диндә дә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, яһүдләр бүленер 71 төркемгә ди. Христианнар 72, ә мөселманнар 73 төркемгә бүленерләр. Шуларның Берсе генә хаклы булыр, ди. Хаклы булыр дигәне, ягъни җәннәткә керер, ди. Димәк, калганнары инде тәмуглы, бу дөньяда адашкан булып саналалар. Әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер төркем дә әйтә, без хаклы, ди, без җәннәткә керәбез, ди. Шигаләр дә әйтә, без җәннәтле, ди, сөнниләр дә әйтә, без җәннәтле, ди. Каян килеп чыкканнар соң алар? Мөхтәрәм кардәшләр, кызганычка каршы, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм вафатыннан соң, мөселманнар берләшеп, бердәм булып, бернинди дә хилафсыз, ягъни бернинди дә каршы сүзгә килмичә матур гына яшәп калмыйлар, кызганычка каршы. Мәсәлән, бер сәхабәләр белән бер сәхабәләр арасында каршылыклар туып тора. Шул исәптән яңа халыклар ислам кабул итә. Мәсәлән, фарсылар ислам кабул итә, Фарсы дәүләте, Иран, Ирак мөселман дәүләтенә кушыла. Һәм шулай итеп, мөселманнар төрле фикерләрдә була башлыйлар. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Ислам диненә килеп катнаша әле тагын башка диннәр дә. Фәлсәфә килеп катнаша, греклардан кергән, килеп катнаша христиан фикерләре, яһүд фикерләре. Һәм ахыр чиктә, чыннан да, санап карасак, җитмештән артык килеп чыга менә шушы бүленгән төркемнәр. Әмма иң зур төркемнәрне, сөнниләр белән шигәләрне карасак, алар барлыкка киләләр Гали радыяллаһу ганһу вакытында. Ә Гали радыяллаһу ганһу ул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең туганнан туган энекәше була, двоюртный ягъни. Шулай ук ул аның кызына өйләнә, Фатыйма радыяллаһу ганһәгә, һәм шулай ук Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вә сәлләмнең кияве булып санала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм үлгәннән соң, бер төркем кешеләр Галине, радыяллаһу анһу, халиф итеп, түрә патша итеп күрергә телиләр. Ләкин күпчелек халык сайлый Әбу Бәкерне. Аның вафатыннан соң, бер төркем халык Тагын Галине күрергә телиләр, әмма халык сайлый Гомәрне. Аннан соң күрергә телиләр тагын Галине, әмма Гомәрдән соң килә Госман, радыяллаһу ганһум. Ләкин инде ахыр чиктә Госман, радыяллаһу ганһудан соң, Гали, радыяллаһу ганһуны сайлап куялар. Госман, радыяллаһу ганһу, Галигә кадәр булган хәлиф, үтерелә. Мөселманнар тарафыннан үтерелә. Һәм шулай итеп, Гали, радыяллаһу ганһу, бик тә тыныч булмаган очракларда хәлиф була, түрә була. Күпмедер кеше аңа буйсына. Аның артыннан иярә, аны хәлиф буларак таныйлар. Әмма инде билгеле бер төркем кешеләр аны танымыйча, Син башта Госман радыйяллаһу ганһуның үлеме өчен җаза бир, ә аннан соң инде без сиңа буйсынырбыз, дип, аңа ультиматум куялар. Ә Гали радыйяллаһу ганһу әйтә, Мин ди хәзер мөселманнарга җаза биреп кешеләрне үтермим, ә илдә тынычлык урнаштырырга тырышам, ди. Шулай итеп. Бер ил эчендә ике төркем мөселманнар барлыкка киләләр. Менә шушы Гали радыяллаһу ганһуны яклап чыккан кешеләрне атыйлар шигаләр дип, ягъни аның яклы кешеләр, аның ягында булган ярдәмчеләр дип атыйлар. Гали радыяллаһу ганһу, кызганычка каршы, бөтенләй өченче төркем тарафыннан, хариҗиләр дип аталган кешеләр тарафыннан үтерелә. Ә инде аннан соң Гали радыяллаһу ганһудан соң килә Мугавия радыяллаһу ганһу дигән сәхабәбез. Ул хәлиф була. Ләкин Гали радыяллаһу ганһу ягында булган кешеләр, шигаләр Мугавияне хәлиф буларак күрергә теләмиләр, ә Гали радыяллаһу ганһуның улы Хәсәнне яки Хөсәенне күрергә телиләр. Менә шуңа күрә дә Шигаләр, үзләренең килеп чыгышы белән, алар килеп чыгалар сәяси сәбәпләр белән. Алар бәйле булмый дини сәбәпләргә. Монда бит сүз бара, кемне түрә итеп күрергә телисең, моныме, тегенеме, ә бит дин бөтен кеше өчен дә бер, ислам бер. Ләкин ахыр чиктә Гали радый Аллаһу ганһуны яклаучы шигаләр, Хилафәт, ягъни түрәлек, бары тик аныкы гына һәм аның гаиләсенеке генә булырга тиеш дип әйтә башлыйлар. Һәм шулай итеп инде бөтенләй мөселманнардан аерылалар, бөтенләй рәсми түрәне танымый башлыйлар, ахыр чиктә хәтта дини яктан да үзгәрешләр кереп китә. Мәсәлән, кайбер шигаләрдә өч кенә намаз бар. Кайбер шигаләр хәтта Гали радыяллаһу ганһуны Алла дип уйлыйлар. Ә кайберләре, гомумән, мөхтәрәм кардәшләр, инде Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлләмне ләгънәт кылып, ул дөрес пигамбәр булмаган, ә Гали радыяллаһу ганһуга кадәр килгән сәхабәләр, түрәләр, бөтенесе дә хакимиятне явыз юл белән алдылар дип әйтәләр. Менә шулай итеп, бер төркем белән икенче төркем арасында дошманлык барлыкка килә. Ә инде Мугавия радыяллаһу ганһуны яклап чыккан кешеләр сөнниләр. Аларның сүзләре Әһлүссүннә вәл-җәмәга, ягъни сөннәт һәм җәмәгать, бердәмлек яклы дигән сүзне аңлата. Чөнки нинди генә түрә булса да, Шушы түрәне яклау, ул илдә бердәмлек, тынычлык урнаштырырга ярдәм итә. Әгәр дә инде килгән бер түрәне ачуланып, сүгеп, йә булмаса аңа буйсынмыйбыз дип, үзебезгә ошаганын эзли башласак, гомер буе түрәсез яшәргә мөмкинбез. Шуның өчен дә инде сөнниләр, алар, түрәне яклап чыгучылар, хәтта түрә гөнаһлы булса да. Хәтта түрә ниндидер дөрес булмаган сәбәпләр белән хакимияткә килсә дә, аны яклыйлар, буйсыналар, чөнки түрәсез яшәүне алар зыянлырак дип күрәләр. Һәм шуңа күрә дә аларның исемнәре Сөннәт, ягъни Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең сүзләренә иярүче һәм җәмәгать, ягъни бердәмлекне саклаучылар була. Ә без инде, мөхтәрәм кардәшләр, татарлар, шул исәптән,